Croeso i Adran y Gymraeg. Dyma fideo yn rhoi ychydig o wybodaeth am y cwrs uwchgyfranol a Safon Uwch Cymraeg. Pam dewis Cymraeg fel pwnc? Wel mae'n agor drysau. Chi'n astudio llenyddiaeth, rydych chi'n deall Cymru a'r iaith yn well. Mae'n bwnc academaidd safonol Ac wrth gwrs, da ni gyd yn ymwybodol o'r targed i gyrraedd miliwn o siaradwyr. Gallwch chi wneud eich rhan drwy astudio'r Gymraeg. Ond byddwn ni hefyd yn awyddus i bobl ddewis y Gymraeg oherwydd bod y Gymraeg yn bwysig iddyn nhw fel unigolyn. Mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg i safon uchel yn rhoi mantais bwysig i chi, pa un ai ydych yn chwilio am swydd neu eisiau datblygu'ch gyrfa. Mae pob proffesiwn yng Nghymru yn chwilio am bobl sy'n gallu siarad ac ysgrifennu i safon uchel yn Gymraeg. o nyrsio a gwasanaethau gofal, addysg, busnes, meddygaeth, cyfieithu, y gyfraith, y llywodraeth, fe welwch fod y cyfleoedd yn eang. Caiff myfyrwyr yr adran gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol, megis mynychu cwrs gwersyll yr urdd Glan Llyn sy'n cael ei drefnu gan Brifysgol Bangor, gwrando ar ddarlithwyr gwadd, neu gymryd rhan mewn cystadlaethau llenyddol a siarad cyhoeddus. Byddai disgwyl i chi fod yn cyrraedd gradd B tygau Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg er mwyn gallu ymdopi'n dda gyda'r cwrs. Mae canlyniadau'r adran Gymraeg dros y blynyddoedd wedi bod yn gyson ragorol, gyda 100 y cant o ddisgyblion yn cyrraedd gradd A seren i ec yn y pum mlynedd diwethaf, a 35 y cant o ddisgyblion yn cyrraedd gradd A seren i A yn y pum mlynedd diwethaf. Mae tair uned yng nghwrs blwyddyn deuddeg, Uned 1, Arholiad Llafar yn trafod ffilm a drama, Asesiad Diarholiad sy'n ddwy dasg ysgrifenedig a wneir yn yr ysgol, ac wedyn Arholiad Defnyddio'r Iaith a Barddoniaeth. Ym mlwyddyn tair ar ddeg, mae tair uned arall sef arholiad llafar sydd yn trafod nofel ac asesiad synoptig, ac wedyn dau arholiad ysgrifenedig, y chwedlau, yr hengerdd a'r cywyddau, sef yr hen lenyddiaeth, a phapur arholiad yn gwerthfarogi ac yn defnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destun cyfoes. Beth am i chi wrando ar farn rhai cyn-ddisgyblion a disgyblion presennol yr adran er mwyn gweld pam maen nhw'n meddwl bod dewis y Gymraeg wedi bod yn ddewis doeth? Helo, Cara dw i. Fel myfyrwraig blwyddyn tair ar ddeg sy'n sy'n astudio Cymraeg, dwi'n teimlo'n angerddol iawn ynglŷn â'r iaith Gymraeg. Mae'r adran Gymraeg wedi agor nifer o ddrysau a chyfleoedd i mi dros y blynyddoedd. O siarad yn hyderus i ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu creadigol, sgil nid oeddwn yn ymwybodol ohono. Mae'r adran Gymraeg yn adran gr- gartrefol iawn, yym, gyda athrawon sydd o hyd yn barod i helpu. Felly, ewch amdani. Helo, fy enw i yw Ysyllt a fi yn gweithio fel peirianwraig yn y maes rheilffyrdd. Nes i gymryd Cymraeg Lefel A ynghyd â Mathemateg a Ffiseg, so dim pyncie ma' lot o bobol yn cymryd gyda'i gilydd, ond fi'n timlo fel odd hwn yn bwysig iawn i mi i allu i mi ddatblygu'r ochor greadigol fi'n defnyddio yn 'yn swyddi fel peiriannydd. Yym nath astudio Cymrag alluogi i mi ddatblygu ystod o sgilie gwahanol, yn enwedig cyfathrebu, Felly boed hyn yn siarad cyhoeddus drwy yym drwy wneud ariadne llafar neu yn sgilie sgwennu traethawd lle fi 'di gallu trosi nhw mewn i'n swyddi heddi lle fi'n sgwennu lot o adroddiade ffurfiol. Felly, er bo' fi heb yym astudio Cymraeg ymhellach ar ôl yn efelyf, fi'n teimlo fel mae 'di bod yn bwysig iawn i ddatblygu y sgilie do'dd y pyncie arall o'n i'n astudio ddim yn datblygu cweit gyment, a ma' rhain yn sgilie rwy'n defnyddio yn 'y ngwaith i bob dydd heddi. Felly, fydden i'n awgrymu i unrhyw un os yym er bo' chi ddim yn ystyried cymryd Cymraeg ymhellach i ystyried e fel lefel A.
Fy enw i yw Dafydd Llywelyn a dwi'n astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd. Byswn i'n argymell i unrhyw un astudio'r Gymraeg ym Maes y Gwendraeth oherwydd mae'n rhoi sgilie i chi chi'n myn' i ddefnyddio yn y dyfodol, er enghraifft i fi fel yy myfyriwr meddygeth dwi'n siarad gyda chleifion yn yr ysbytai yn Gymra'g dwi'n ysgrifennu traethodau yn Gymra'g yy dwi'n siarad gyda fy nhiwtor a yr darlithwyr yn Gymra'g a ma' astudio Cymra'g at lefel uwch wir wedi fod o fudd enfawr i mi. Ma'r adran Gymra'g hefyd yn adran wych yn yr ysgol. Ma' n'w wastod yn bodlon helpu ac yn fodlon gwneud unryw beth i adel i chi cyrradd 'ych wir potensial. Gyda fi er enghraifft ro'dd angen i mi gyrradd gradd-e a nath yr adran Gymra'g helpu fi gyrradd y gradd-e hyn er mwyn galluogi fi astudio yng Nghaerdydd. Felly plîs yy Dewiswch astudio Cymraeg ym Maes y Gwendraeth. Bydden i'n annog unrhyw un i fynd amdani i astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch am ei fod e'n bwnc sy'n agor llwyth o ddryse a ddim yn cyfyngu chi i un llwybr gyrfa penodol. Nes i ddatblygu llwyth o sgiliau gwahanol wrth astudio Cymraeg, fel rai creadigol ond hefyd sgiliau dadansoddol, mynegi barn yym a sgiliau llafar a ma' rhain i gyd yn sgiliau sydd yn helpu yn y pen draw. Yym, trwy'r brifysgol ond hefyd i gael swydd fel golygydd stori a rhaglen deledu Pobol y Cwm erbyn hyn. Felly, fi'n credu'n gryf bod astudio Cymraeg fel pwnc safon uwch yn gallu agor llwyth o ddryse i'r dyfodol mewn sawl maes, felly cerwch amdani. Helo, Hanna i fi a fi'n gweithio fel golygydd ar trawsgrifiad yn Senedd Cymru. Yym, o'n i'n gyfieithydd ac yn gyfieithydd ar y pryd cyn hyn, felly mae'r Gymraeg wedi chwarae ran hanfodol ym mhob swydd fi 'di cael. a dewis Cymraeg fel opsiwn safon uwch yw un o'r dewisiadau gorau wnes i, am ei fod e wedi siapio mywyd gyrfaol i hyd yn hyn. Byddwn i heb gyrra lle fi wedi cyrraedd heddi heb ddewis y Gymraeg fel opsiwn, ac mewn marchnad swyddi syr mo- sydd mor gystadleuol fel ag y mae, mae'r ymgeiswyr sydd â'r sgiliau hyn, cyfieithu, golygu, dadansoddi llenyddiaeth, gweithio mewn tîm, ysgrifennu areithiau ac ati, maen nhw ar y blaen. Fi dal yn cyfeirio nôl at bethau wnes i eu dysgu yn y gwersi Cymraeg, er bo fi wedi bod yn cyfieithu ers dros saith mlynedd. Os ych chi'n debyg i fel o'n i'r ysgol ddim r'un siŵr beth i astudio, bydden i'n argymell chi ddewis y Gymraeg, mae'n bwnc mor ddiddorol ac eang, yym, a dyw e ddim yn eich cyfyngu chi o ran pa lwybr chi am ddewis yn y dyfodol, fi'n nabod pobl sy nawr yn difaru peidio dewis y Gymraeg am y bydde'r pwnc wedi bod o fudd iddyn nhw wrth ymgeisio am swyddi. Mae medru'r Gymraeg o safbwynt ieithyddol a'ch dealltwriaeth chi o hanes a diwylliant y wlad, mor, mor bwysig yng Nghymru heddiw, a thrwy ddewis y Gymraeg fel opsiwn Safon Uwch y byddwch chi'n datblygu'r ddealltwriaeth hon. Croeso i chi gysylltu gyda mi, Doctor Nawn Evans, neu unrhyw un o athrawon yr adran er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y cwrs.